Izvozvi vezera rangu vese vaane vana vatokura. Ini ndamboedza kushingirira newe. Ko nei uchingopomera inini ko iwewe handiwe unoongororwa? Usandipe kutaura zvinokurwa, zvinokurwadza. Ndokuda mudiwa wangu wakandikoshera amai vemwana wangu. Haiwa tibvire apo. Kana uchindida unodii kundiroora wosiya mukadzi wako? Ndozvigadzirisa. Ndozvigadzirisa.
Ndokuda mudiwa wangu. Wazvionaka kuti ndokuda kudarika mukadzi ari kumba. Ndazviona mudiwa wangu. Nhai my sister, unosvika kupi uchinyebera baba ava baba ava kuti mimba ndeyavo? Ii iwe ndisiye mind your own hokososha. Hello? Hello, ndingataurewo nababa vemwana wangu here? Handivazive mafona wrong number.
Ko makabatirei foni yangu? Mukadzi wangu ndofunga wakanzwa wega munhu wawakadaira nezuro. Ane nhumbu yangu saka ndafunga kumuita mukadzi wepiri. Ii, handiti makatoronga mhuri kare musina kundiudza. Muroora tauya naye. Nemagumbeze. Muroora tauya naye. Ii.
Mai Mhashu, uyu ndiye mukadzi wandakaroora ane nhumbu yangu mogarisana.
Ko amudaire here inga wani ndakambotaura nemi pafoni wani mukati wrong number. Ii nyaimi mukubikeiko chiri kunhuwa kudaro? Ko madii kungobika mega zvamuri kuda imimi nhai atumbwe? Amai guru ndati ndikumbire ruregerero on behalf of my young sister. Hazvina mhosva mainini. Sunungukai kutaura neni ndiri munhu ari bho. Kana sister yangu akanganisa ndomudzora. Wanzwa here wene kuti Petrosi akadzoka? Watanga? Chiiko newe nhai? Ko kungonyarara wakuzondibhowa. Gulez manyama madii? Taura nyaya yako andina nguva newe. Ko kusandiudza kuti ndaane mwana? Waunoda here ibvapo iwe? Nhai muninina wangu wakandituka hako. Ndakuudza zvaPetrosi. Vakoma nyaya dzenyu idzi. Manje akauya kumba nezuro ari kutotaura zvemwana.
mai mashu ipaiwo murume uyu mvura yekunwa andibatsira kugadzira vhiri remota
ko wakadzoka rini kubva joza nai handiti ndakakuudza kuti ndinodzoka here fo mwana wedu ii miswasha wakaenda ukasiya ndichichema ndisina kana plan wani
wangu remember ndaisava neplan ndikakuti mira 9 months haiwawo wangu dai watobuda nemwana ndamuona zvangu haa ah, mfana ungonhonge doro mucrate kakungonotenga unotenga chiiko iwe uri kuchengeterwa mwana neumwe murume usanditambire iwe ini ndiri kuda mwana wako munina wako ngaasare nemereji yake mwana wangu ndomuda miswa iwe unomuisepi mwana nebasa rako rechigevha iroro anonogara namai vangu.
Vanhu vari kufambisa nyaya yekuti mwana uya asi wemurume wenyu. Mungawachiswa nebhishu rakauya nemwana wechikomba. Vanhu vari kutaura kuti mwana asi wenyu wani. Heya!
Saka ukunditi andizvarise here inini? Apo ndiwo une dambudziko. Sorry kana ndakutadzirai. Baba maresults enyu ari kuti mune low sperm count. Andifunge maresults iwayo ndeyeshuwa nekuti ndine mwana chiremba. I would advise muite DNA test kuti tiwane chokwadi. Asi ndakapomera mukadzi wangu mhosva yaasina. Apo ndanzi ndini ndine dambudziko kuti DNA ingatodiwa here? Haa, doctor vaye vandisaiza vanonyeba andizvibvume.
Ukufungeiko nhai mudiwa? Ko nhasi auna kumbobata mwana kwakanaka? Imbogara kure uko. There is no smoke without fire. Nei vanhu vari kuti mwana asi wangu? Ko ndeipiko iyi? Handiti makati mwana asi wenyu so ndakuenda kumba kwedu. Ayewa kani mukadzi wangu ii stress dzekubasa usaenda. Hesi kani bhururu haa wakasipakwa that day nevhiri ndave stuck pachedu my brother. Ko mai kacheche varipo here ndokumbirawo kuvaona. Ah, mkwasha mauya nemaorder emukadzi wenyu. Ayewa ndauya kuzoona imi mai Kacheche. Ah, ko munozivana enyu? Ehe, takadzidza tese. Ah, mkwasha mauya nemaorder emukadzi wenyu. Pindai mumba mungagumira panze here?
Uri kumbodei ukuda mari here ndikupe uende zvachose? Ndiri kuda mwana wangu. Wega aonewo kuti wave mukadzi wemunhu here? Matumwa kuti mundimirire here? Apo wasiya mwana namaiguru uchinofa dai hako.
Ko amuna kundiudza wani nezvenyaya iyi?
Ko wari wana kupi bepa irori?
Saka mwana ndewani uyu? Ndafunga timboenda kuma DNA test nekuti ndine zvandakaudzwa nachiremba. Hede miyedzo inouya iri mukapu. Ini ndinonwa manje makajaidzwa baba. Imi mafunga kubhadhara vanhu veDNA kuti murambe mwana.
Manje DNA ndiyo iri kuitwa. kana usingade buda mumba mangu zvachose. Ahewa murume wangu zvachose, andi ndisi kuramba asi ndotya zvematesti ekunyeba aya. Mukai, mukai tiende kuchipatara.
Ngatimhanyei kuchipatara. Araisei mukomana. Ayewa zvese bho kungorika mild fever. tokwanisa kubva tangoita madna ka ndiregererewo mukadzi wangu ndakakutadzira saka muchaita sei apo ini ndanga ndatove nebondi nemwana uyu are you okay mukadzi wangu ndofunga pane chandadya charambana neni maiguru Nyaya iyi maiziva ka yekuti mwana asi wangu? Azvinzwaro. Ah, Bhururu uri pano. Asi mimi you look stressed mukoma ko chii? Zvakangooma kuchengeteswa mwana asiri wapo ndaitoshungurudza mukadzi wangu. Kwandiri kwaipa baba murume wanga akuziva chokwadi. Ah, better.
Muri kuitei ipapo? Zvamauya zvanaka. Mai kacheche vaudze kuti ndini baba vemwana. Nguva yese iyi wainditamba hako mupfana. Inga wani ndaiuya pedyo kuti ndikuudzei wani mudhara. Ibvai maenda mese izvozvo handidi kukuonai futi.
Naiwe munogarika seiko mumba mune crossfire kudai? Unofunga kuti kumasabhabha here kwababa wainyebera mimi? Shaina handiitirwe musindo ndokupinza muforo. It's not just an upset stomach. My results are kuti you are pregnant. Yoiweti. Mwari vanoita zvinhu nenguva yavo.